Jiena idu nvassallu f'isem il-Moviment Solidarjeta, Ħajja, Familja, Liberta, nerġa' ningħaqad magħkom, skużawna għal dak l-inkonvenjent ftit tekniku li seta' kellna. Miegħi għandi lil Karmenu Borg, Ħabib tiegħi, u sa nerġgħu niltaqgħu magħkom illum biex ikollna laqgħa oħra ta' djalogu, miftuħa, fuq suġġetti interessanti, dejjem nitkellmu fuq valuri marbutin mal-ħajja, mal-familja u mal-libertà. Qatt daqs illum ma kellna l-ħajja, il-familja u l-libertà daqshekk qegħdin jiġu mgħedda f'pajjiżna. U jekk ikollna l-ħajja u l-familja mgħedda, allura għandna l-libertà mgħedda. U meta jkollna l-libertà mhedda, ovvjament se jkollna l-ħajja u l-familja qegħdin jiġu mheddin. Imma jkun hawn min jgħid, Imma dan mhux kliem fl-ajru, imma fir-realtà x'ifisser? Ħa ngħidu f'malajr x'ifisser. Għaliex iddeċidejna li nitkellmu jiena u Karmenu magħkom fuq il-valur tal-libertà? Illa għaliex, ħbieb tiegħi. Mhijiex libertà. Li inti jkollok, per eżempju, id-diriġenti ta' dan l-istazzjon fuq il-Facebook, Rita u Mario, jitħarrku jittellgħu il-Qorti il għaliex jagħmlu programm li fih ikun hawn Matthew li jaqsam esperjenza magħkom is-semmija li jgħid li kien gay imma ma għadux. Mhijiex, mhijiex libertà li jkollok il-Dan Matthew li għax qasam dik l-esperjenza wkoll jiġi mħarrek u jittella' l-Qorti. Mhijiex libertà li inti għandek, per eżempju, t-Times of Malta illum bl-elitisti warajha li diġà qegħdin joħolqu kumplott u kunfuffa ta' kif jippruvaw jibdew iwasslu f'moħħ in-nies min sa jkun il-Kap alternattiv tal-Partit Nazzjonalista, jagħtu isem li huwa skont huma Metsola u diġà qegħdin jikkundizzjonaw li dan ikun li din tkun uncontested. Jiġifieri Mhijiex libertà li dawn qegħdin jikkondizzjonaw diġà li jekk ikun hemm kontestazzjoni ma' din li tista' tkun kandidata, dejjem skont it-times dawn huma miktubin, allura wis probabbli ħajjiet dik il-persuna li tikkontesta tarġa' tiġi inferm bħalma kienet ta' Adrian Delia. Mhijiex, mhijiex, libertà. Il-fatt li inti għandek fil-Partit Laburista dik l-arroganza li qed tbiegħed lin-nies Laburisti minn mal-partit għaliex dik l-arroganza qiegħda taħbi l-verità ta' dak li suppost hu l-Partit Laburista. Mhijiex libertà. Il-fatt li inti għandek illum l-establishment politiku flimkien mal-media, iwasslulkom kontinwament baraxx attakk ta' informazzjoni ddirezzjonata kontinwament favur politika liberali li tagħmel kollox jiswa l-flus, li Alla ta' dan il-poplu sar Alla tal-flus, il-kbir ikompli jikber u ż-żgħir ikompli jiċkien. U allura għandna l-faqar li qed jikber. Mhijiex libertà il-fatt li għandna f'dan il-pajjiż illum kwart tal-elettorat li m'għadx baqagħlu fiduċja fil-politika. Il-politika huwa pilastru ewlieni li jsaħħaħ id-demokrazija fil-pajjiż. Li int għandek dan il-pilastru, din l-istituzzjoni, li għandek din l-isfiduċja l-kbira daqshekk lejha, ifisser li hemm xi ħaġa ħażina. Mhijiex libertà, il-fatt li aħna għandna f'dan il-pajjiż iż-żgħażagħ tagħna li m'għandhomx fiduċja fil-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Mhijiex libertà, il-fatt li inti għandek ix-xandir tal-istat, ix-xandir pubbliku, li jagħmel ċensura fuq il-kliem tal-President attwali, l-Eċċellenza Tiegħu George Vella, meta x'tkellem fuq l-abort, ix-xandir tal-Istat jiċċensura l-President. Mhijiex libertà li inti kellek ix-xandir tal-Istat bl-istess mod jiċċensura kliem il-Papa fl-aħbarijiet mitkellma Meta ġie rrappurtat il-Papa x'qal, jiġi ċċensurat kliem il-Papa. Mhijiex libertà il-fatt li f'dan il-pajjiż aħna għandna ħaddiema bil-minimum wage li kellhom fost l-inqas żieda fil-paga minima fl-Ewropa. Mhijiex libertà il-fatt li aħna ħa niftaħru li għandna fost l-ikbar tkabbir ekonomiku imma fl-istess ħin għandna l-iktar nies li jaħdmu b'paga rħisa fl-Ewropa u allura għandik din id-diżugwaljanza, din id-differenza bejn min jista' u min ma jistax, bejn il-kbir u bejn iż-żgħir. Mhijiex libertà il-fatt li l-establishment politiku, Iż-żewġ partiti, flimkien mal-media hekk suppost indipendenti, imma mhija indipendenti xejn, qegħdin hemm biex irewħu u jaraw kif il-kbir jikbi u ż-żgħir ikompli jitkabar. Mhijiex libertà il-fatt li aħna llum għandna politika li minflok tieħu ħsieb liż-żgħir, tibża' miż-żgħir. Twarrab liż-żgħir. mhijiex libertà illum li inti għandek it-tfal tagħna qegħdin jiġu ddottrinati bl-ideoloġija tal-ġeneru u mhijiex libertà l-fatt li inti għandek il-ġenituri li lanqas jistgħu jagħżlu jekk it-tfal tagħhom għandhomx ikunu preżenti f'dawk il-lezzjonijiet jew le. mhijiex libertà. Il-fatt li inti għandek Membri Parlamentari li jekk iridu jivvotaw kontra liġi li moralment ma jaqblux magħha, bħalma kien ġara lili, il-Partit Laburista ma jagħtix il-free vote u l-Partit Nazzjonalista ħafna drabi żamm lura milli jagħti l-free vote ukoll. mhijiex libertà. Il-fatt li għadna ma daħħalniex il-liġi li jekk ikollok tobba jew nurses jew spiżjara li għal moralità tagħhom iridu iżommu lura milli jagħmlu intervent mediku li għalihom moralment huwa inġust, allura dawk ikollhom id-dritt li ma jagħmluhx. Mhijiex libertà, u nieqaf hawn, il-fatt li inti kellek il-ġurnalisti Malti, liberali, li ħaduha kontra tobba Pollakki li ma ridux jagħmlu l-operazzjoni tal-abort. U tkażaw bihom u qalu da jista' jiġri f'Malta. Mhijiex libertà li inti kellek il-Prim Ministru jgħid li jrid idaħħal il-liġi tal-abort jippronunzja lilu nnifsu jgħid li ma għandux mandat elettorali, imbagħad joħroġ ix-xhieda fil-Qorti li juri li r-raġuni li għaliha l-Prim Ministru tidaħħal il-liġi tal-abort prudenti ma kellhiex dik l-urġenza li semma l-Prim Ministru. Meta oriġinalment kellu dak l-intervista ma' tat-Times u kien qed jgħid allura x'inhi r-raġuni għalfejn kellu jdaħħal il-liġi tal-abort. Ħbieb tiegħi. Ħafna minna jaħsbu, u ħa nagħti l-kelma lil Karmenu, li aħna għax nistgħu nagħmlu l-festi tal-Ġimgħa l-Kbira u l-festi allura għandna l-libertà li nistqarru dak li nemmnu. Jien għaliex m'għandniex pulizija jiġru warajna at gun point bħalma seta' konna nisimgħu fl-istejjer fl-antik, allura għandna l-libertà tal-espressjoni. Il-fatt li aħna l kulħadd jista' jgħid li jrid naħsbu li għandna l-libertà tal-kelma. Imma kellna diġà u għedt kif kienha min kellu jitkellem u tkellem u ġie mħarrek. U allura rridu nitkellmu fuq dan il-valur tal-libertà. U għalhekk għażilna li llum ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq dan il-valur tal-libertà, x'jiswa lilkom meta nirrispettawh u x'jiswa lilna flimkien bħala soċjetà meta nonqsu li nirrispettawh. Grazzi.
Tajjeb ngħidu li Kuljum niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn jidher ċar li dal-pajjiż hemm ħafna standards differenti għal ħafna kategoriji ta' nies differenti. Hawnhekk qegħdin fl-istudju ta' PM News eh, fej eh, sew Mario sew Vita li jmexxu dan l-istazzjon għaddejn bħalissa minn passjoni sħiħa titelaw il-qorti u dan kollu. Sal-lum il-ġurnata ma li l-ebda deputat mill-oppożizzjoni li suppost qegħdin hemm biex jaraw li l-libertà tal-espressjoni tiġi mħarsa li x'jekk il-gvern qed jikser il-libertà tal-espressjoni mhux l-oppożizzjoni trid topponih. Ħadd minnhom ma tkellem Imma bini Kallax Matthew Vella llum għax tal-Malta Today għaliex dawn huma huma taf inti tant li jieħdu b'gost dawn il-liberali kulħadd jieħu gost ikun magħhom, ħalli jaqralhom tgħax lin-Nazzjonalisti jaqralhom Left Right and Centre. Issa jagħmlu għax dik hija l-libertà tal-espressjoni. Imma lil Matthew Vella issa qomsu biex jiddefenduh. Issa ma noħorġux f'xi t-shirt Ġeswi Matthew. Eh? Issa issa noħorġu b't-shirts Ġeswi Mario, Ġeswi Rita. biex inkunu tal-libertà. Sinjuri Nazzjonalisti, intom ġejtu t-tielet partit f'dal-pajjiż. Jekk tridu tiġu l-ewwel partit, ibdew kunu serji u kunu x'għamlu xogħolkom kif suppost. Issa, ħanejt ħaġa fuq il-libertà u ħanaqra xi ħaġa jekk ma jimpurtax u nispjega minn kitibha għax ħadd isimgħu ħadd ibqgħu skantati. Ma bqgħet skantati meta qrajt dan il-ktieb minn fejn ħadd il-kelma. Il-manipulazzjoni konxja u intelliġenti tad-drawwiet u l-opinjonijiet tal-massa hija element importanti fis-soċjetà demokratika li timmanipula kif il-bniedem jidher lilu nnifsu. Dawk li jimmanipulaw dan il-mekkaniżmu li ma jidhirx tas-soċjetà jiffurmaw gvern inviżibbli li huwa l-veru poter ta' tmexxija ta' pajjiżna. Da mhux Malti minn għala, da ġifieri. Ehm, aħna regolati, moħħna huwa ffurmat u l-gosti tagħna iffurmati. L-idea tagħna suġġeriti. Minn għalina qed naħsbuhom aħna b'moħħna x'ħadd wieħed jissuġġerihomna. L-aktar minn irġiel li qatt ma smajna bihom. Minn tagħna l-idea. Dan huwa riżultat loġiku tal-mod kif is-soċjetà demokratika tagħna hija organizzata. Għad kbir ta' bnedmin iridu jikkoperaw f'dan il-mod jekk iridu jimxu jgħixu flimkien bħala soċjetà li taħdem bla xkiel. Mela allura hemm xi ħadd jimmanipula minn wara u n-nies who pays the piper plays the tune. Fi kważi kull att ta' ħajja tagħna ta' kuljum, kemm fl-isfera politika u kemm fin-negozju, fl-imġiba soċjali tagħna jew fil-ħsieb etiku tagħna, aħna ddominati minn numru relattivament żgħir ta' persuni li jifhmu l-proċess mentali u soċjali, mudelli tal-masses, huma li huma li jiġbdu l-wajers li jikkontrollaw il-moħħ pubbliku. Din ma qalhiex xi ħadd biex ikun spiracy theorist. Xi ħadd minn dawk li ssib ħafna fuq Facebook u fuq l-internet u jemmnu li l-familja reali Ingliża huma rettili jew taħt il-għolja tal-Malta permm il-UFOs. Dan qalha Edward Bernays, forsi ma tantx aħna familja miegħu. Edward Bernays huwa il-bniedem li vvinta l-marketing modern. Ġifieri l-bniedem li vvinta rekla marki fisir. Ġifieri, dan kien bniedem pereżempju li vvinta li ma' kull karozza li jaħorġu katalgu tal-karozzi jkun hemm mara. Għax kien jaf li l-irġiel jogħġbuhom in-nisa li ġieli iktar dak iż-żmien kienu jixtru l-karozzi allura jgħid jassoċjaw karozza ma' mara u għadha sal-lum din prattika jew inkella n-nisa jpejpu sigaretti żgħar. Bħala qabad erba' mudelli kienu jpejpu sigaretti jibdew mixjin fi Broadway ara jaraw dawn il-mudelli nies. U din ma saritx il-biha, din saret fis-snin 20 tas-seklu l-ieħor. Iktar minn mitt sena ilu. Issa, mela fil-verità, Edward Bernays qed jgħid fil-ktieb tiegħu jismu Propaganda, jgħid, isma' fil-verità, il-demokrazija tiġi manipulata. U bħalissa dik li għandna, għandna demokrazija li tiġi manipulata. U ħafna nies jaħsbu li huma liberi. U ħan nispjega xi ħaġa, x'imbagħad għat-tieni fit-tieni intervent tiegħi beħsibni anke nirrakkonta xejn ġara kif dal-aħħar snin. E, tlif minn għalina kwistajna l-libertà. U di libertà tlifnija biex mata liġijiet Illi laqqas tista' tagħmel xejn bihom. Mela ħa nurikom daqsxejn ta' diagram. Ma nafx jekk jistax jaqbadha. Skużawni jekk naqra mawġa, ma hawnhekk qed ngħidulha dik li ngħidulha d-djalettika ta' Hegel. Teżi, antiteżi u s-sinteżi. Il-filosfu Hegel kien tkellem li l-idejat jiżviluppaw meta bniedem ikollu meta jkollok naħa jkollha idea. Jkollok naħa waħda jkollha idea, kontrarju U fil-ġlieda tal-ideat, mhux il-ġlieda bl-armi, imma l-ġlieda tal-ideat, li f'demokrazija ssir f'parlament, joħroġ imbagħad is-sintażi, ġifieri l-ideat jiċċaraw l-affarijiet li forsi mhumiex ċari u nimxu 'l quddiem. Issa f'pajjiżna, fil-parlament, meta l-aħħar li kellna din is-sitwazzjoni? Għiduli, meta l-aħħar in-Nazzjonalisti u l-Laburisti ħadu pożizzjonijiet diametrikament opposti ta' xulxin. Ejdu li intom, sinju, aħsbu intom, sax tejdu li, maħsbu minnaw, ejdu li mbat fiċċim biex, insomma, intom tafu minn jien nitkellem minn kollu ma nisni ċetering box, imma imma ejdu li intom. Fino fondo, fil-qalb tagħkom, għattrajtu dal-aħħar snin differenza bejn iż-żewġ partiti. Qatt innutajtu l-monopolji ta' ideat li għandna ġo dal-pajjiż? Qatt innutajtu l-lobbies f'idejn min qegħdin? Qatt innutajtu għaliex il-gazzetti, speċjalment dawk ta' lingwa Ingliża, jdoqqu l-istess karg qishom mill-istess ilqnu? Qatt innutajtu għaliex għaliex il-Gvern joħroġ liġi, l-Oppożizzjoni tgħid xi ħaġa, tiskot u kollox jibqa' għaddej? Mhux qed nitkellem fuq kwistjonijiet ma, ma kwistjonijiet li huma bażi fundamentali, natura tal-bniedem, il-ħajja, il-familja. l-istess kunċett ta' libertà u d-dritt li tgħid li trid. U dan kollu jirrifletti s-sitwazzjoni li qal Edward Bernays mit senilu ehm, il-missier il-marketing modern illi propju meta jkollok din għal poter ħajglu okkult, pittar okkult mux ħaġa u kuġi moħbi, illi ovvjament għandu għamil għandu interess, nafu ħna Malta nafu għamil għandu interess illi illi il-poplu minna li ħed imexxiju u fil-fetta ma jkunx ħed imexxiju.
Sinjuri, bibtana, id-deċidejna li nitkelmu fuq il-valur tal-libertà illa lix diversi ċirkustanzi kif għadu kam qal il-ħabib tiegħi Karmenu, ikonna klixe, ikonna ideja li naħsbu li qegħdin ngħixu f'libertà Pero d-dinja tkun qed tidħak bina. Il għaliex tant il-monopolju u tant il-manupolazzjoni twassalna biex naħsbu l-istess ħaġa, speċjalment il-ġurnaliżmu, meta ma jkunx indipendenti, jipprova jtina dejjem l-istess kanzunetta u jkollok kważi induttrinazzjoni. Ikollok il-ħin kollu kważi qanpiena waħda ddoqq u timbotta l-istess idea fuq kulħadd. Biex il-ħażin jiġi tajjeb u t-tajjeb jiġi ħażin. U allura għaliex il-libertà? Għax il-libertà bħall-imħabba. Hija riżors ta' enerġija. u l-valuri umani soċjali huma kollha riżors ta' enerġija u huma kollha riżors ta' enerġija pożittiva. Tant hu hekk, u ħa tifhmuni mill-ewwel, li meta din l-enerġija tonqos, immorru għal esperjenza negattiva fil-ħajja. Meta tonqos il-libertà, int ikollok oppressjoni. Meta tonqos il-libertà, int ikollok manupolazzjoni. Meta tonqos il-libertà, ifisser li inti x'imkien għandek xi ħadd qed jaħkmek biex tiddeċiedi kif irid hu. U allura tibdew tindunaw għaliex għandna bżonn nerġgħu nibdew nifhmu kemm huwa importanti li niddefendu, inħarsu u nsaħħu l-valur tal-libertà, bħalma għandna nagħmlu hekk fuq il-valuri l-oħrajn. Għax ħarsu lejn dan il-pajjiż x'inhu jiġrilna. Fil-kuntest reali, li issa għandna politika f'dan il-pajjiż tal-establishment politiku kollu, jiġifieri l-Parlament mal-media liberali hekk imsejħa indipendenti għax mhix, inti llum il-ġurnata qegħdin niġu indutrinati, qegħdin niġu mġegħla naħsbu Li l-ħażin sar tajjeb, u x-xejn mhu xejn. Dak li nħobbu nsemmhu aħna the end justifies the means, l-importanti li tasal u l-kif ma jimpurtax. Tant hu hekk li anke t-tfal tagħna, bħala soċjetà qegħdin kważi nittrawmu, ngħixu, nifhmu li bl-egoiżmu jaqbillek. L-individwaliżmu ħakimna. Is-sens ta' komunità errejnieh, sparixxa. Is-sens ta' solidarjetà ridnieh. L-importanti li wieħed jasal hu. Fost iż-żgħażagħ tagħna, l-importanti li tasal int. L-imħabba tilfet is-sinifikat tagħha. Ħafna żgħażagħ m'għadhomx jemmnu fl-importanza taż-żwieġ. L-imħabba saret tfisser sess. Sess sar ifisser mhux għotja, mhux responsabbiltà, imma kif jiena nuża proxxmu ieħor. Kif jiena nagħmel użu minn persuna oħra. Is-soċjetà saret b'mod sistematiku riżultat tad-deċiżjonijiet politiċi bil-liġijiet li ħadna, il-liġijiet joħolqu mentalità, il-mentalità toħloq loġika, loġika tfisser il-mod ta' kif taħsibha, kif taħsibha jfisser il-mod ta' kif tiddeċiedi, u llum naraw il-bniedem quddiem il-valur tal-flus, quddiem Alla tal-flus, Fejn kollox sar jiswa l-flus il-bniedem ġa ma jiswa xejn. U ċoe mhijiex libertà li inti tintuża u tintrema. Mhijiex libertà li inti m'għandekx is-serħan tal-moħħ li l-kwalità tal-ħajja tiegħek tista' ttejjibha jekk mhux għax sar tgħaffeġ 'il ħaddieħor. U allura mhijiex libertà li inti tara l-kbir jikber u ż-żgħir qed ikompli jiċkien. Mhix libertà kif int għandek il-kbir jakkwista biċċa art ta' xi ħadd jew bini ta' xi ħadd li kried joħroġ il-permess ta' żvilupp u ma ħarġux imma l-kbir jixtri dik l-art u joħroġlu l-permess ta' żvilupp. Għaliex allura l-liġi mhix għal kulħadd xorta? Qegħdin tindunaw f'dan il-pajjiż kif għax qridna l-valuri pożittivi allura qridna l-armonija tat-tessut soċjali tagħna, qridna l-well-being tagħna, qegħdin qegħdin inġibu fix-xejn il-kwalità tal-ħajja tagħna. Allura ejjew nibdew nifhmu li s-sitwazzjoni tad-diżumanizzazzjoni li qegħdin ngħixu fiha, diżumanizzazzjoni tfisser li d-dinjità tal-persuna umana kulma tmur qiegħda tonqos, għax il-bniedem qed jispiċċa oġġett. Oġġett f'idejn politiċi, f'idejn is-social media, f'idejn min, għadu kemm qalilna tajjeb ħafna l-Abitwija Karmenu, jimmanipula biex jimmanipulak, iġegħlek taħseb kif irid hu, Imma mhux għall-avvanz tiegħek, mhux biex ittejjeb il-pożizzjoni ta' ħajtek, imma biex ittejjiblu l-pożizzjoni tiegħu. Hu juża lilek biex jikber hu. Aħna qegħdin niġu fuq is-social media grazzi għal dan l-istazzjon fuq il-Facebook. Hell għaliex naħseb jien għal mod ta' kif nitkellmu jiena u Carmenu u ftit li xejn nistgħu nkunu mistiedna biex nitkellmu fuq stazzjon ieħor televiżiv li jrid jogħġob l-establishment politiku u allura tibda tinduna kemm stazzjonijiet bħal dawn li jxandru minn fuq il-Facebook huma importanti biex noħolqu l-bilanċ. Imma aħna m'aħniex qegħdin niġu hawn biex inċekknu l-possibbiltà ta' titjib tal-kwalità tal-ħajja tagħkom u ntejbu tagħna a skapitu tagħkom. Aħna niġu hawn biex naħsbu magħkom. Mhux biex intom tispiċċaw tgħidu li qegħdin ngħidu aħna, ma nistidnukom biss biex taħdmu, biex taħsbu. U allura meta tonqos il-libertà, tispiċċa l-oppressjoni. Tispiċċa, nispiċċaw ngħixu f'ħakma. Il-ħakma ma tkunx bħalma konna meta konna żgħar aħna nifhmu reġim komunista jaħkem il-Polonja pereżempju, jew jaħkem l-Ungerija jew jaħkem ir-Russja qabel ma waqa' il-ħajt ta' Berlin u qabel ma qabel ma kellna din ir-rivoluzzjoni siekta li waqqgħet l-istat komunista minn kif konna nafuh qabel. Illum, illum, il-ħakma tista' tkun ukoll ġejja minn Parlament elett demokratikament, li xorta waħda ma jtikx ċans li lilek taħseb differenti minnu. U allura dak li huwa demokratiku jispiċċa totalitarju, jispiċċa jaħkmek, jispiċċa ma jħallikx taħseb differenti minnu. U din hija dan li ġejna naħsbu dwaru, biex aħna meta naraw l-istampa l-kbira, illum qegħdin permezz ta' dan il-ħsieb ta' dan id-djalogu, imma niffokaw fuq stampi iżgħar tal-istampa l-kbira u nifhmu r-realtà li qegħdin ngħixu fiha. U allura rridu nifhmu li l-libertà hija valur sabiħ li permezz tiegħu l-bniedem meta huwa mogħni, mżejjen, qed jiġi mogħti ċ-ċans li jgħix fil-libertà, hu qed jingħata l-opportunità, int qed tingħata l-opportunità li tgħix il-milja tad-dinjità tiegħek, għax int m'intix annimal. Anke l-annimali għandna liġijiet importanti ħafna li saru biex ma jkunx hemm min jaħqarhom. Imma llum, u dan tgħiduh ħafna minnkom, illum sar għandna iktar liġijiet li jieħdu ħsieb l-interessi tal-annimali milli nieħdu ħsieb l-interessi tal-bniedem. Infatti sa ftit ilu għaddejna liġi li kważi tista' twaqqaf embriju milli jgħix u bdejna ngħidu li embriju mhuwiex ħajja. Issa kellna proposta tal-Gvern biex indaħħlu l-abort u filwaqt li qegħdin indaħħlu l-abort kien hawn min qiegħed jgħid li dan mhuwiex abort, ara l-manupolazzjoni kif taħdem. Li toqtol tarbija fil-ġuf bdejna ngħidulha fetu mhux tarbija iktar tarbija. Imma dik xorta hija persuna. Ma qegħdin tindunaw kif il-kliem li jintuża anke mill-gazzetti tagħna, mill-politiċi tagħna Kif qal Karmenu qegħdin hemm fi proċess ta' reklamar, fi proċess ta' indottrinazzjoni. Indottrinazzjoni għax hu nista' nuża l-kelma tagħlim, imma indottrinazzjoni tfisser meta dan it-tagħlim li qed intik huwa sfurzat b'tali mod li inti ma ntikx ċans tara alternattivi oħra għal dik l-informazzjoni li qed intik. U dan li rridu naħsbu dwaru Malta, aħna hemm ċans li jkollna alternattiva għal din it-tip ta' politika. Din il-ħajja, dawn ir-realtajiet li qegħdin nitkellmu dwarhom huma riżultat ta' deċiżjonijiet politiċi moħodin mill-politiċi tagħna. Illum iktar mill-bieraħ. Jien niftakarni fil-Parlament kważi waħdi noġġezzjona għal meta kienet dieħla l-Istanbul Convention. Noġġezzjona il-Parlament kważi waħdi għal meta kienet dieħla liġi li vera kienet se tkasbar l-indipendenza tal-persuna, l-awtonomija tal-persuna, U l-Gvern kien se jwaqqaf, ħa ngħidu hekk, qorti, barra l-qorti kif nafuha aħna, li jekk inti kont tista' tinqabad tgħid kliem li aġenzija tal-Gvern kienet tista' tgħid u tħarrkek li int qed tagħmel diskriminazzjoni skont hi, kont teħel il-ħabs jew anke multi kbar. Imma għall-grazzja t'Alla u ta' ħafna nies oħrajn mill-Parlament kien irnexxieli nwaqqaf dik il-liġi u ma baqgħetx għaddajja. Ġifieri wieħed seta' ma jaqbilx miegħi meta jien kont l-unika wieħed li għadt le għal-liġi ta' leġiżlazzjoni ta' żwieġ għal persuni tal-istess sess. Imma anki jekk kulħadd kellu raġun u jien kelli tort, imma l-libertà li jiena kelli nwettaq dak li wettaqt, kelli noħodha b'idejja. Għax anke l-partit tiegħi stess kien kważi, kien kontra tiegħi u kien lest li jikkastigani għax jiena dak li ma kontx naqbel miegħu moralment ridt li ma nivvotax favurih. Dik hi nuqqas ta' libertà u madankollu rrid ngħid imbagħad l-esponenti tal-Gvern kemm ikkritikaw u għajruni u anke l-media indipendenti sal-ġurnata tal-lum tagħti titli differenti. Ejjew nifhmu. Jeħtieġ ikollna l-kuraġġ li niskomodaw lilna nfusna u ma niddejqux li nkunu disprezzati, li nkunu mgħajra minn dawk li jaħsbu li għandhom id-dritt li jsikkutuna. U dawk li għandhom id-dritt li jaħsbu li għandhom id-dritt isikkutuna, Huma dawk li qegħdin inaqqsulna u jilagħbu mad-dritt tal-libertà tagħna. U dan id-dritt jilagħbu miegħu meta dawk li jaħsbu bħala trolls, bħala nies li ħafna drabi jkunu jaħdmu mal-gvern, anke jekk għandhom għal qalbhom il-politika tal-gvern, Imma bejn kritika għal dak li nista' ngħid jien jew jgħid ħaddieħor, bejn kritika u tgħajjir hemm differenza. Bejn kritika u kważi kliem li jippruvaw iwaqqfuk milli titkellem hemm differenza. Mhux kollox huwa kritika. qegħdin tindunaw kemm f'Malta għandna sitwazzjonijiet fejn il-libertà hija mhedda ukoll, mhux mhedda bit-tfigħ tal-ġebel, mhux mhedda bil-pulizija bl-azzar imma rasek, imma mhedda bil-ġurnalisti jagħtuk it-timbri, mhedda bil-pulizija tal-ġeneru, tal-ideoloġija tal-ġeneru, li qegħdin hemm biex iħarrku 'l dak jew iħarrku 'l ieħor għal jekk jisimgħu li qed jingħad xi ħaġa differenti minn dak li jemmnu fih huma. Dan hu pajjiżna, ħbieb tagħna. U biex ikollok il-kuraġġ tgħid dan il-kliem, irid ikollok il-kuraġġ li jekk tiġi ddisprezzat, jekk tiġi mgħajjar, torqod u terġa' tqum minkejja t-theddid. Hawnhekk qiegħed fi stazzjon. Fejn min imexxi dan l-istazzjon qilha għaliex kellu l-kuraġġ li jressaq persuna li minflok kont jien imma jismu Matthew, u qal esperjenza li kellu jgħid, dawn il-pulizija tal-ġeneru ġie mħarrek din il-persuna li tmexxi dan l-istazzjon. L-istess persuna, Matthew, ġie mħarrek ukoll. Imma ejjew nifhmu f'liema sitwazzjoni qegħdin ngħixu fiha. U qegħdin nagħmlu hekk il għaliex qabel ma nifhmu f'liema problema qegħdin ngħixu fiha, ma nistgħux naslu għall-fejqan tagħha, ma nistgħux naslu li nieħdu deċiżjoni li nikkoreġuha jekk ma nifhmux li l-ewwel fejn għandna il-problema. Nifhmu fejn għandna l-problema imbagħad naslu li wkoll aħna nfejquha. U l-aħħar argument tiegħi qabel ma ngħaddi l-kelma lil Karmenu, li mal-kelma libertà mhux qed infisser libertinaġġ, għax libertà hija ħaġa, libertinaġġ hi oħra. Mal-kelma libertà tmur il-kelma responsabilità. Jekk jien liberu jfisser li jien responsabbli. Meta kelli l-missieri u ommi jiddeċiedu għalija, kelli inqas libertà, imma għax ta' tifel kelli min qed jiddeċiedi għalija. Meta jien adult u ommi u missieri m'għadhomx jiddeċiedu f'ismi, mela jien liberu biex niddeċiedi għalija. Issa l-libertà tfisser li jiena responsabbli tiegħi nnifsi. u allura anke meta l-Istat ma jibqax jiddeċiedi kollox għalik jew f'ismek, għalkemm illum qegħdin nerġgħu lura li l-Istat qed kważi jibda jerġa' jiddeċiedi kollox hu, b'mod differenti ħafna minn kif konna nifhmu f'numru ta' snin ilu. Imma jfisser li int għandek responsabilità. Meta meta l-libertà tibda tittieħidlek, ifisser dik ir-responsabilità qed qed tittieħidlek. u l-gvern, l-istat qed jieħu over dik ir-responsabilità. U inti x'trid spiċċa? Qed titneqqallek id-dinjità tiegħek bħala persuna umana. U int qed tispiċċa iktar bħala prodott. Għada pitgħada qed niġu hawn. u jkollna pereżempju diskussjoni anke ma' esperti oħra fuq ir-rigward kif, pereżempju, mill-Facebook jew inkella mis-social media lilna tispiċċa qed toħdilna l-libertà. U għada pitgħada hemm il-biża' ta' new world order, ħa, li jibda jkollna liġijiet komuni fid-dinja kollha Jista' jkun ukoll currency hija flus waħda għad-dinja kollha. Sewwa? U dawn huma kollha beżgħat li wieħed irid jibda jaħseb għalihom minn issa. Għax dak ikun ifisser li allura tibda tonqos l-awtonomija ta' bejn popli u popli. U min il-kbir, lanqas il-gvernijiet issa, negozjanti kbar. jippruvaw jieħdu over il-kontroll bħal kull meta kellek super potenzi mhux issa iktar politiċi imma ekonomiċi bl-iskuża tal-politiċi. Hemm tibda titnaqqrilna wkoll l-indipendenza tagħna, l-awtonomija tagħna bħala pajjiż, u bħala pajjiż ifisser bħala bnedmin. Ejjew inkunu attenti. Għandna pajjiżi li l-awtonomija u l-indipendenza u l-libertà, in-nies tagħhom bdew jitilfuha b'dak li l-pajjiż daħħal b'mod li suppost kellu jkun responsabbli. il-CCTV cameras kullimkien. U bis-CCTV cameras kullimkien, iċ-Ċina hija wieħed mill-iktar pajjiż li qed iħaddem din it-tip ta' sorveljanza. Dak li huwa għalik, ħa ngħid hekk, mibjugħ mill-gvern biex jassiguralek in-nuqqas ta' kriminalità, imma dak ifisser li permezz ta' dik is-sorveljanza qed jieħu ħsieb il-gvern iktar tiegħu nnifsu u jbiegħed l-opportunità u ċ-ċans li inti tgerger kontra tiegħu, li jkun hemm protesti kontra tiegħu. Din taraw il-ħakma llum kif issir?

Illum il-ġurnata lanqas biss l-uman, il-differenza bejn l-uman u l-kompjuter ħadd tispiċċa. Se jifdal mill-bniedem. Tiget xaġa fil-fantaxjenza konna narawha fil-films jien naf 2001 Space Odyssey. Illum il-ġurnata dik il-dan il-fatt qed naraw iseħħ. U jseħħ għaliex min għandu l-poter jista' jmanipula Tajjeb insemmi li l-libertà tant hi faċli tintilef li sena ilu, sena ilu biss. Issa taqbilx mal-vaċċin u lek jekk hux tajjeb jew mhux se tidħol fija dik, dik mhux il-materja tiegħi. Imma parti mill-popolazzjoni ta' Malta għaliex ma ċċettax li tieħu Ġo fija vaċċin li kien għadu f'fażi sperimentali, issa mhux qed ngħid hux jaħdem jew le, ġie mistgħar tidħol fija jien dik dik tobba, speċjalisti u dan kollu. Imma li kellek l-awtoritajiet qalu mela għandek persentaġġ ta' nies, xi għaxra fil-mija jekk m'insejjer żball, li dawn keċċ ma sa jistgħux la jidħlu f'jieħdu kafè, la se jidħlu l-bank, la setgħu jidħlu f'ħanut, għax m'għadux il-vaċċin. Din libertà f'Malta demokratika U l-oppożizzjoni għaliha ġiet minn partit żgħir jiena nemmen li ta' fih il-Partit Popolari kif ukoll minn gruppi oħrajn, Partit Abba u elementi oħrajn fis-soċjetà ċivili li li dawn il-kbar ta' soċjetà dawn tal-NGOs ma ħadd minnhom ma tkellem, qed niddiskriminaw kontra nies li għamlu għażla ta' nies adulti. Bħalma għamel dik l-għażla l-Gvern li mbagħad kellu jirtira minnha għax anki kellek kwistjonijiet legali, insomma dik għażla qatt trid tinkiteb għax huwa mument importanti fl-istorja ta' Malta ħajkun il qudiem Jista' jdeh fuq deċiżjonijiet oħrajn. Eh, Siħbi Edwin hawnhekk semma l-point system li jagħmel iċ-Ċina li minn ma jaqbilx ma' regol tal-gvern jaqnaqsu l-points bħal meta tipparkja ħażin. Mhix xi ħaġa li Malta ma tistax tidħol. Għaliex naċċetta fuq il-vaċċin, jista' ċċettaw fuq kollox. Jista' ċċettaw x'inti qed gerger kontra l-gvern, jista' ċċettaw għax inti qed gerger kontra ċertu nies li huma minoritajiet li ġew protetti għal Malta. Jista' jkoll, jista' fuq kollox. Mela ejjew ejjew naħlu f'moħħna li din libertà li għandna u li jiena kifet l-ewwel jiena nemmen hija kondizzjonata qatt ma kienet hemm Din il-libertà qiegħda tista' tittieħidlek jekk inti ma tkunx ħassa mhux lesti tiġġieled. Eh, nsemmi ħaġa u darba xi ħadd qal ma meta kienet il-kwistjoni kollha tal-vaċċin u l-vaċċin ma you have to be cruel to be kind. Għaletlu inti taħseb li l-gvern lilek iħobbok. it-taxxi tiegħek jara, u l-interessi tal-lobbies li jżommu ħaddej. Rajnijom, u l-ġemma stess meta kien. Ġonas Birkirkara, ġib sena sibbe Birkirkara Santa Venas, skola faċċata, jidir li il-mużew ftit il-bot, binja ta' blum. U l-lobbies, l-lobbies nafu minn huma jisu ma ġara xej, għanzi kien hemm meżenja fl-aħħar. Qegħdin qegħdin tifhmu kemm kemm kemm kemm wieħed irid joqgħod moħħu hemm li tal-libertà u ħalli ħalħalkom lura fil-passat mhux il-bogħod. Naxir sen ilu, tletax-il sen ilu. Meta fuq storja li ġiet pubblikata f'magażin e, ġo l-università u fis-sixth form kien hemm inqala rebu sax ovvjament kiser il-liġi minn ippubblika minħabba xi oxxenitajiet li hemm fil-kliem fil-xi Hu għamilha rebus u saħansitra morna fl-istazzjon tal-Al Jazeera. Sa l-Al Jazeera nitkellmu kemm m'għandniex libertà u Malta l-Al Jazeera l-istazzjon finanzjat mill-Kuwait. Pik eżempju ta' pajjiż li għandu libertà tal-espressjoni, eh, ġifieri. Eh, u għabet, u neħħejna ċ-ċensura. U l-Ministru dak iż-żmien, l-Onorevoli De Marco kien qal li neħħejna ċ-ċensura, ma qabilx ma' ċensura u deċidejna. Għaddew iż-żmien u ddeċidejna li biex tant inkunu liberi ġra l-pajjiż inneħħu l-fatt li hija kontra l-liġi li inti tidgħi issa ma nafx kemm mal-Maltin. Ġo Korfu fejn kien hemm ħafna Maltin fl-antik u hemm id-dixxendenti tagħhom kellhom xi proverbju jgħidu jidej daqs bajk normali, ġifieri. Imma kien hemm il-liġi kontra dawn u f'daqqa neħħejniha dil-liġi, u issa ġejna fil-peak tal-libertà u Malta u kulħadd ferħan, kulħadd kuntent Tihom fil-libertà għandna dan hu żmien ġdid qalil u kuraġġuż. Imma minn dakinhar 'l hawn kemm daħlu liġijiet li naqsuna l-libertà? Kemm issib nies u żgħażagħ jista' jitkellmu liberament? Jew jridu jitkellmu bilfors f'venues li huma favur il-gvern jew kellha f'safe space. Il-libertà naqset. U l-gvern u l-lobbies li huma l-gvern qed juru biċ-ċar li l-libertà naqsitlek. Issa jekk inti kuntent bil-ktajjen ma saqajk, u tifraħ li inti qed tgħix soċjetà liberali, protett minn gvern li jħobbok. Mhux se nsemmi l-oppożizzjoni għax jekk ngħid tajta tqum, allura nħallu għal Tajb infakru li dakinhar li qed il-liġi tal-bestemja, naqra oppożizzjoni żejra kien hemm imbagħad il-liġi għaddi xorta. u minn do jiena ma nafx jiena l-Oppożizzjoni l-aħħar li rajtha topponi naħseb Meta kienu l-Labour fl-oppożizzjoni kienu jopponu. Ġifieri, ġifieri jiena qed inkun ċara hawnhekk, ġifieri mista noqgħod nistaħba wara subajja għax jiena bħal issa l-persentaġġ ta' nies li huma diżappuntati mill-partiti qed jikbru ħajkompli jikber. Għax issa n-nies jew ħaj jindunaw issa, jekk mhux se jindunaw issa, ma ħajindunaw qatt. Għamel ġeni għamel poplu Malti, iftaħ naqra għajnejk u ftaħ naqra moħħok. Għaliex min għandu l-poter ma jinteressax minnek. Ftakru dina, meta Malta ma tkunx iktar post liberu b'mod miftuħ u meta ma jkunx possibbli tgħix hawnhekk, min qed jiddeċidi dawn id-deċiżjonijiet xi villa sqallija jkun qiegħed. Jew Switzerland jara l-muntanji u sbuħija u l-ġmil tan-natura u inti hawnhekk tifga fil-voga u fit-trabijiet. Mela poplu Malti, tkunx tibqa' x'iktar poplu twajjeb b'moħħok magħluq, moħħok magħluq għax ta' duwel politiku, imma ħseb naqra, il-libertà tista' tintilef. U l-libertà tista' tintrebaħ. U dak li mhux libertà jrid nitilfu, nistgħu nerġgħu nibqgħu lura, imma l-ewwel noqogħdu attenti ħalli ma nitilfuhomx.
Nibdew naslu għall-għeluq ta' din il-laqgħa tagħna, ejjew naħsbu fuq ħaġa waħda. Kemm hu importanti li nifhmu li jekk aħna nitolbu l-Istat jiggarantixxilna li ngħixu fi Stat liberu, però aħna rridu naraw li ma nisfruttawx il-libertà ta' xulxin. U dak li nitolbu mill-Istat ejjew nitolbuh minna fuq livell personali fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin. Il għaliex huwa faċli li titlob lill-Istat jiggarantixxilek il-libertà, imma aħna wkoll kapaċi noħonqu l-libertà ta' xulxin u kapaċi noħolqu noħonqu nifgaw il-libertà ta' xulxin anke f'isem il-politiku li nkunu qegħdin naduraw. Mela l-ewwel li rridu nifhmu hu kemm hu importanti li nieħdu ħsieb li nirrispettaw id-dinjità ta' kull persuna. u ejjew nagħmlu dan il-kuraġġ li jekk illum qegħdin nindunaw li f'dan il-pajjiż sejrin lura għax qegħdin inkissru, nwarrbu, neqirdu dak kollu li konna nifhmu li huma l-valuri, il-valuri soċjali, il-valuri umani bħal mill-ħajja, il-familja, l-libertà, il-ġustizzja, il-valur tas-solidarjetà, il-valur tax-xogħol, il-valur għall-edukazzjoni. il-valur għal ambjent sabiħ, il-valur għad-demokrazija, ejjew naraw li fl-istess ħin dawn il-valuri nieħdu ħsieb li nsaħħuhom anke fir-relazzjonijiet individwali ta' xulxin. il għaliex il-ħajja tibda sabiħa minn isfel għal fuq. U jekk fuq ikunu jikkmandawna biex l-ordni li tingħata minn fuq tinżel isfel aħna rridu nobdu dawk li jikkmandawna ta' fuq. Imma jekk dak li jikkmandawna jkunu qegħdin jagħtuna kmand li huwa mmorali li jkisser id-dinjità tal-persuna ta' sieħbi, jien nista' ma naqbilx ma' Karmenu. pero xorta jien intih id-dritt lil Karmenu li jikkritikani. Jista Karmenu ma jaqbilx miegħi, imma jien jekk nistmalu d-dinjita tiegħu, nieħu ħsieb li niddefendilu dritt li hu jikkritikani. Hemm tibda. il-mod ta' kif insaħħu l-libertà, li jekk Karmenu jgħid xi ħaġa li jien ma naqbilx magħha, ma mmurx u nipprova nikkanċellah, ma mmurx nipprova nsikktu b'tali mod li lanqas inħallih jibqa' eżistenti, jibqa' jeżisti. Illum għandna min juża l-Facebook. u l-keyboard ta' wara l-Facebook biex min ma jaqbilx miegħu jipprova jikkanċellah. Jikkanċellah ifisser ma jħallihx iktar jeżisti. U dik hija theddida għal-libertà. Għax bħalma tagħmel inti ma' min ma tixtieqx jibqa' jeżisti għax ma taqbilx miegħu, għada jistgħu jagħmlu lilek l-istess nies jew nies oħrajn li ma jaqblux miegħek. Qegħdin tindunaw kif ir-rivoluzzjoni siekta ta' kif insaħħu l-valuri rridu nibdewha minn isfel, mid-djar tagħna, fuq il-mejda tal-ikel tagħna, fuq fejn naħdmu, il-ħwienet, il-fabbriki, l-uffiċini, fl-iskejjel tagħna, fl-istaff rooms tagħna, fit-toroq tagħna, fil-pjazez tagħna, fil-festi tagħna, ta' partit kontra ieħor, Ejjew inkunu differenti, ma jimpurtax. Imma nirrispettaw id-differenza ta' xulxin, dik li tfisser ugwaljanza. Għax mhix libertà il-Gvern li jipprova f'isem l-ugwaljanza jdaħħal liġijiet li jressqu għall-uniformità f'pajjiż. Mhijiex libertà li fil-pajjiż kif jiġri f'Malta, aħna rridu insegwu ideoloġija waħda. Mhijiex libertà li l-kelma ugwaljanza tiġi tfisser uniformità, kulħadd xorta. Mhijiex libertà li fl-università student jekk imer il-lecturer tiegħu jispiċċa jibża' li ma jgħaddix mill-eżami. mhijiex libertà li għax inti lecturer liberali ma taqbilx miegħu, inti tirriskja li ma tieħux id-degree tiegħek. U għalhekk mhijiex libertà f'dan il-pajjiż li għandna università u studenti fl-università li lanqas għandhom il-kuraġġ mhux il-ħila, il-kuraġġ u l-libertà li jitkellmu fuq issues soċjali politiċi f'dal-pajjiż. U allura għalhekk mhix libertà f'dan il-pajjiż li dawn l-istudenti uliedna t-tfal tagħna, ħutna, jgħidulek aħna nistudjaw imma jiġri nitilqu 'l barra minn pajjiżna għax m'għandhomx fiduċja fil-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Din hija Malta fl-2023. U jekk irridu li dan il-mard ma jibqax dieħel, tal-indifferenza, l-indifferenza toqtol il-libertà, l-indifferenza toqtol id-dinjità ta' xulxin. Ejjew inħarsu lejn xulxin. U jekk aħna nsara ta' veru, f'xulxin naraw il-xbieha t'Alla. Fi bniedem ieħor inqas minni, ta' inqas ħila minni, ta' inqas saħħa ekonomika inqas minn tiegħi, dak il-bniedem irrid nara xbieha t'Alla. Dak huwa ugwali għalija. Dak huwa daqsi. U mhux għax għandu inqas flus minni jfisser li huwa inqas minni u jien nista' nagħmel minnu oġġett. U mhux għax jien b'saħħti jien nista' nġib il-permess u ħaddieħor ma jistax iġib il-permess. Dik mhix libertà. F'dan il-pajjiż nistgħu nikkoreġuha. Nistgħu nagħtu alternattiva għal din u nerġgħu ndaħħlu lura l-libertà li qegħdin nitilfu. Mejjew nibdew minn isfel. Dak li l-Istat qed itelfilna, dak li l-Istat, il-politiċi qegħdin joħdulna, aħna nagħtu lil xulxin. Nistmaw lil xulxin ta' persuni. Min hu Nisrani, Kattoliku, jemmen, f'sieħbu jara xbieha t'Alla. Min le, f'sieħbu jara bniedem. dinjità umana. Almenu jew nittrattaw 'il xulxin bħalma l-liġijiet tal-annimali jittrattaw 'il annimali, bħala xi ħaġa li hija sagra ukoll. Il-bajd tal-fekruna huma importanti. Nieħdu ħsiebhom sakemm ifaqqsu u narawhom jieħdu l-ħajja. Mela jew nieħdu ħsieb it-tarbija fil-ġuf tagħna, daqskemm nieħdu ħsieb il-bajd ta' dik il-fekruna. Ejjew nieħdu ħsieb lil xulxin u minn hawn tibda l-ewwel tweġiba tagħna lill-politiċi liberali li lilna jridu jġibuna prodott li jista' llum jintuża u għada jintrema. Kuraġġ! Kuraġġ li niddefendu dak li nemmnu fih, niddefendu lil xulxin u nkunu qegħdin insaħħu l-libertà u d-dinjità ta' xulxin. Niltaqgħu magħkom il-ġimgħa li ġejja, l-ġimgħa li ġejja għandna suġġett ieħor interessanti ferm fuq x'qed jiġri fl-iskejjel tagħna, x'qed jiġi mgħallem fl-iskejjel tagħna, kważi sfurzat mingħajr ma l-ġenituri ma għandhom dritt li jgħidu le, dan mhux sewwa għat-tfal tagħna.